Aw le, Thirtute, chibai leh vek u le. Ram ribuaina avanga Mizoram leh Assam sipaite inkahna thlen hnuin Assam lam atangin Mizorama ei leh bar phur motor te bakah hripui leng mek Covid nineteen inenkawl nana Mizoram sorkar mamawh phurtu truck te chu dintir an la ni chhunzawm zel a. Assam sorkarin dawt nen pha nasa hle mahse He thu buatsaih a nih lai hian mamawh phur motor te chu National Highway ah an ding vek a ni tih NDTV chuan a tarlang a. He inhrekna chungchangah hian Mizoram chuan hmunpui lama thuneitute pawh a lo hriattir tawh a. Mizoram leh Assam sipaite inkarah buaina a chhuak tih hriat a nih ve leh Mizoram Food and Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pu Kela Rinliana chuan Assam hian Mizote mamawh chawk luhna ber National Highway three zero nine hi an dangchat leh ngei dawn tih hriain thenawm state Manipur leh Tripura lam atanga lak luh dan kawng a lo dap fel dim diam tawh a. Tin, beisei ang ngeiin Assam lam chuan inti vei zetin buhfai leh thil dang phur truck te chu an din tir zui ta reng a. Pu Kela Rinliana chuan Mizo mipuite chi ai lo tura chahin, Buhfai kan ngah thu leh thla thum chhung zet pawh khawi atang mahin la lut lo mah ila a zam awm lo e tiin mipuite a thla muan a. Tin, Nilai ni, July ni sawmhnih pariat atang khan Tripura atanga Mizoram hman tur tui alh thei leh ei rawngbawlna gas phur te Mizoram lam panin an chhuak tawh a, vawiin zir tawp ni hian Mizoram an lo thlen beisei a ni a. Tin, ei leh bar kawnga in unauna leh in sumdawn tawnna tha zawk neih a nih theih nan Mizoram sorkar leh Manipur ten thawhhona thuthlung ziah fel a ni tawh bawk niin Food and Civil Supplies Minister Pu Kela Rinliana chuan a sawi a. Tin, ramria buaina chhuah hnu atangin Mizoram lam atangin Assam bungraw phur motor let thla leh tur te emaw lirthei kal reng reng engmah dan chah a ni ve lo va, Mahse, heti lai hian Assam lam atang erawh lirthei rawn lut a awm lo a ni. Heti chung hian Assam chuan kawngpui dan chah a ni lo tiin dawta inphatmarna kawng a la dap zui ve ngar ngar a, an khawngaih thla leh letling zawk a lawm le. Heti em em a hmunpui lama an pu te ho, bawng lovers te an han hlau mai hi chu ka lo ti ve mai mai a nih chu kei misual hian thiam chan nan dawt sawi pawh an pawisa miah lo, an thisen hi a dal bik a ni mahna. Hripuileng vanga total lockdown hnuaia kal mek Mizoramin Assam hriatna engah maha ngai lo tih hriat taka a kal ngaia a kal mup mup mek laiin heta Assam Chief Minister erawh a lo la inhrosa kual ta reng a. Mizoram atanga Assama Mizo lirthei lut reng reng ramria uluk taka check tur leh Police Officer, Sub Inspector chinin uluk taka an check hnua chauh Mizoram atanga kal motor te chuan Assam leilung an rap thei ang tiin Assam sorkar chuan thu a chhuah a. Assam rama ruihhlo leh dan phal loh tawl luh tam ber ber te chu Mizoram atanga lak luh an ni tiin thu an chhuah leh hmiah mai a nih chu. A chauhthuba rawhthlak thin mangte e, ramneka leh sorkar ho hi chuah. Tin, Assam Home and Political Commissioner and Secretary MS Manivanan chuan ramria buaina thleng video tawi te te viral ta te atangin Mizo mipui tam tak te chuan silai an kawl tih hriat a ni a. Chuvangin Assam mi leh sa te chu Mizorama zin lo tur leh Assam khua leh tui, Mizorama hna leh thil dang vanga tang mek te chu fimkhur theih pa tawpa Mizote laka lo fimkhur turin thuchhuah a siam ve leh bawk a. Hei hian nuih te pawh a ti za rum rum alawm le, an ngeiawm ang reng phian lawi bawk sia. Engtin nge Mizo ten Assamese, Mizoram a tangkhang mek te kan lo chhawm dawl tih erawh kan hriat hnu vek a nih ka ring a, Mizo mipui te tan a lak luh. Tun kan hripui leng mek vaccine pawh heng Assamese tangkhang te hnenah hian thlei bikna awm hauh loin pek a nia, tin lockdown vanga khawtlang aiawh duty Task Force te pawh hian Mizorama in luah a cheng Assamese ho te hi in tinah kal chil in chu hmeh leh thil engkim a thlawn vek an pek tih an ni a. Hmun thenkhat ah Mizo pa ngei khan an in luah man a lo la ngaihdam sak zui a ni lawm ni? Guwahati Mizoram House a cheng an awm man leh an ei in man in tum chawp a cheng Mizo te tih thaia nun nuam lo leh hlauthawng a siam tu zawk kha an ni vai che ho khu an ni reng sia. Chutih lai karah a chhe thei ang berah min han chhuah fo mai hi chu keinia kar hmeichhe awm lem zawk tan pawh ka hmuh hmuh ka vel ang tih hi awl ve deuh mai sin. He ram ribuai vanga Mizo ten rum thaih kan tawh hmasak ber, kum sang khat Zariat sumnga kum tir lam daihtuah ah khan khatih laia Lieutenant Lister a, tun hnua Colonel Lister a tih a hriat tak kum pinu pasal tha in Mizo lal Ngura khua a run tum khan chenna in tam tak hal a nia. Mahse, Mizo pa chuan kan bu zawl rawn luh chhuah tumtu te chu chem tum leh an hmanraw neih ang ang nen lo bei letin sap pachal, hliampui tuar leh hlau hlawpa siamin a hruihruai sipai zathum lai te nen silchar thleng rukin an hnawt let a nih kha. He Mizo hi tuna Mizo te hi kan la ni reng a, milu la hnam kan nih rualin tlawmngaihna nun mawi tak nena khawsa thin te kan ni. Kan zawl duhna te, kan sakhuana avanga kan nun hluia bet thil tam tak a ta, thunun kan nih tak avang hian kan thisen a dal ta riau a, kan huaisenna te pawh kan hlauh zo ta a nia ngaitu chuan a beisei loh chhanna a hmu let fo dawn a ni tih hre nawn mawlh mawlh rawh se. Tun chawlhkar tir lama ramria thil thleng pawh a hretu vek kan nih kha. Assam Chief Minister leh a uipa rualte hian an peih chen chen chu a politics bawlhhlawh hi han vei vir kual vel se la, hetiang renga a kal a nih chuan an rama mi re thei zawk, kut hnathawka ei zawngte khuan an thlai thar, hlutna tla hniam lutuk avanga intual vuakna leh tual chhung buaina an la chawk chhuak lovang tih sawi theih a ni lo. Aw le, animation video ka dah hi Zo Animation channel te buatsaih a ni a, a fula en duhte tan description-ah youtube link ka dah e. Mizo te tan chuan a hlu ka ti em a, la en lo in awm chuan in lo en ve ngei ka duh sak cheu aw. Ka video min lo thlir sak leh avang in ka lawm lutuk a nia hmeltha ho. Chuan ka channel hi i lo la subscribe lo a nih chuan khawngaih tak in min lo subscribe sak ve dawn nia aw, ka lawm lutuk e.